Uh, bore da i chi gyd, a uh, diolch yn fawr iawn am y croeso um, ac am y gwahoddiad i fod efo chi heddiw yma. Um, da ni'n dilyn dau gawr uh, sydd wedi siarad yn barod ar y faterion yn ymwneud â mesur y Gymraeg, felly gobeithio byddwn ni'n um, ar ryw gyfraniad i wneud i chi. Um, fel oedd Rhodri'n dweud, Fflir Jones ydw i, fi wedi partner rheoli Darwin Gray a Sean Vaughan sydd yn gymrawd hefo ni. Uh, ni'n dau fydd yn cydweithio ar yr achos um, yr ydyn ni am i drafod hefo chi heddiw yma. Um, felly, i gychwyn, um, a, a jyst i ategu dipyn o beth oedd gan Wel, Emyr a Gwion i ddeud deud y gwir, yym sef yr egwyddor fwya' a'r bwysica' dwi'n meddwl sydd yn codi o'r achos yym arbennig hwn buon ni'n delio efo fo, ydi yr angen i gynghore ac i fudiade eryll drio bod yn eangfrydig wrth drio penderfynu beth ydy penderfyniad polisi neu beidio felly. Um, ac mae'r gair yn, yn, yn yn nharo fi dro ar ôl tro, um, yn lle meddwl amdano fel rhywbeth cul, um, ac os gallwch chi wedyn ystyried y camau mae Gwion wedi cyfeirio atyn nhw um, yn ei gyflwyniad o, um, dwi'n siŵr byddai llawer iawn o sefydliadau ddim yn mynd o'i le um, o, o safbwynt uh, dyletswyddau sydd arnyn nhw o dan fesur y Gymraeg. Um, felly, oedd hwn yn achos um, ddoth o flaen tribiwnlys y Gymraeg. Dwi'n yn gwybod faint ohonoch chi sydd wedi bod â unrhyw brofiad o um, fynd ger bron tribiwnlys y Gymraeg, um, ond rhag ofn bod o'n yn, yn gysyniad newydd i rai ohonoch chi, mae o'n gorff statudol annibynnol gafodd ei sefydlu yn 2015 um, a'i swyddogaeth o ddidelio fo apeliadau yn erbyn penderfyniadau Comisiynydd y Gymraeg mewn perthynas â safonau'r Gymraeg. Um, a mae aelodaeth y tribiwnlys yn debyg iawn i dribiwnlys cyflogaeth, felly bod rhai ohonoch chi'n fwy cyfarwydd efo hwnnw. um, yn cynnwys cyfreithwyr ac uh, aelodau lleug hefyd, ac mae yna dri aelod yn eistedd ar bob panel. Ac aelodau'r tribiwnlys yn ei wedyn sydd yn gyfrifol am waith barnwrol y tribiwnlys, gan gynnwys gwrando um, ar achosion a gwneud penderfyniadau arnynt. Ac mae gan nhw'r hawl i ofyn cwestiynau a gofyn am ddogfennau i'w helpu i ddod i benderfyniad. Felly, um, Dyna oedd y cyd-destun yn yr achos yma. Um, roedd uh, uh, Cyngor Abertawe yn anhapus hefo penderfyniad y comisiynydd yn dilyn ymchwiliad ac wedyn mi eithpwyd yn syth i'r tribiwnlys um, o ran i apel nhw. Um, ac ie, yeah, mae wedi bod yn achos diddorol iawn. Mae'n bwysig ychwanegu'n fan hyn hefyd, um, bod, gan bod y ddeddfwriaeth yn eitha ifanc ac llawer o achosion eto i'w profi ynglyn â materion megis uh, penderf beth ydy penderfyniad polisi, bod rwy'n yn deall yn iawn o ble roedd um, Cyngor Abertawe'n dod mewn gwirionedd ar hwn, um, oherwydd um, chybod, mae, mae, mae ne chydig o amwyster ynglyn â beth ydy penderfyniad polisi fel mae Gwion wedi bod yn cyfeirio ac felly mae rwy'n yn gallu sylweddoli ag, ag amgyffred cymhelliad um, Cyngor Abertawe i ddod â'r achos um, a beth sydd wedi digwydd o'i, oi, oi ganlyniad o ydy bod yna well eglurder um, ar gyfer pob sefydliad sydd yn cael ei dal gan y safonau ynglyn â beth sydd yn ddisgwyliedig ohonyn nhw. Uh, reit, um, chydig bach o gefndir i'r mater. Um, wrth gwrs mae bob achos yn troi ar effeithiau hun, um, felly mae astudiaethau fel hyn yn ddefnyddiol iawn ac um, o fydd i ni fel cyfeithwyr, um, ond yn amlwg mae, mae bob achos wahanol, felly um, mae'r ffeithiau'n ddefnyddiol, ond uh, fyswn i'n gallu cael dau achos eitha tebyg ac y penderfyniadau eitha tebyg, ond mae gyd yn dibynnu ar y dogfennau a'r penderfyniadau sy'n sy, sy digwydd. Um, ond gobeithio drwy fynd drwy'r ffeithiau a'r, ar cefndir a'r penderfyniad, um, gwych chi well dealltwriaeth o sut mae'r y polisïau a'r safonau a bob dim dan ni wedi yy sôn amdan heddiw yn cael yn digwydd yy yy yn y byd go iawn felly. Yym felly cefndir yr achos yma o yy ysgol gynradd Gymraeg yy Felindre yym yn ysgol gynradd yy ers yy 1877 yym oedd o hefyd yn adeilad uh, eitha pwysig uh, yn, y, yn y gymuned lleol, ond na uh, eisteddfodau lleol, um, digwyddiadau ryrdd, um, meithrinfa, um, uh, digwyddiadau efo rhieni uh, yr ysgol. Felly, um, oedd o'n adeilad cymunedol yn ogystal â ysgol. Ac yn aml iawn mae ysgolion yn bwyntiau sy'n bwysig iawn i gymunedau ac dydy o'm yn... mae'n rhywbeth sy'n dod o flaen y Comisiynydd yn eitha' aml. Um, yn yr achos yma, uh, penderfynodd yr awdurdod lleol i gael ysgol yn, yn 2019, um, o'na ymgynghoriad uh, ar, ar y pwynt yna, ac yna ar ôl uh, cael ysgol, cafodd y safle'r hen ysgol i, i, i werthu mewn opsiwn yn uh, 2020. Um, Yr ail bwynt yna yy 'dan ni'n trafod heddiw yym nid yy y cau y y y yr ysgol yym a a stopio'r addysg Gymraeg yn yr ardal yy sy o dan sylw fama on' ma' yym yy ymchwiliad yy arall ynglŷn â'r pwynt yna ond dydi o ddim yn yn berthnasol i be' 'dan ni'n trafod heddiw. Yym yn yr achos yma uh, adeilad cyn ysgol oedd dal efo rhyw chydig bach o ddefnydd um, cymdeithasol sydd dan sylw a dyna nath arwain at cwyn swyddogol gan aelod o'r cyhoedd ynglyn â'r penderfyniad i werthu yr, yr adeilad cymunedol. Um, so, yn yr achos yma, mae yna nifer o benderfyniadau uh, polisi'n digwydd ac A dwi'n meddwl, mae ma, ma hyn, mae'r achos yma yn bwysig a swn i'n annog um, pawb, pawb sy'n mae heddi i ddarllen uh, y penderfyniad, um, oherwydd mae ma yna nifer o benderfyniadau polisi'n digwydd drwy gydol yr achos a mae ma nhw'n cael eu drin mewn ffyrdd gwahanol ac, ac mae'n ma dda gweld sut mae penderfyniadau yn cael eu dihongli. Felly, uh, Y ddechrau, oedd 'na benderfyniad i gau yr ysgol gan yr Adran Addysg. Yym, mae pawb yn cytûn mai penderfyniad polisi oedd oedd hwnna, yym, ac gafodd hwnna i i i dderbyn fel penderfyniad polisi, ond dydy hwnna ddim yn ffocws yn yr yn yr achos yma. Wedyn, oedd 'na benderfyniad gan yr Adran Addysg nad oedden nhw angen yr adeilad ar gyfer dibenion addysg. Yym, eto, um, dyn ni gyd yn eitha cytun bod hwnna'n benderfyniad um, polisi ac yn, yn, yn, yn digwydd yn ei swyddogaeth nhw fel yr adran addysg. Y ddau bwynt nesaf yma wedyn oedd prif ffocws uh, yr achos yma ac um, sef trosglwyddo'r eiddo i'r tîm gwasanaeth rheoli eiddo a benderfyniad wedyn i beidio cadw'r eiddo fel adeilad cyhoeddus. A hefyd, oedd 'na gonsortiwm o bobl lleol wedi gwneud cynnig i brynu'r safle ac gwrthodwyd y cynnig yna. a wedyn nath hynna arwain at werthu eiddo mewn auction breifat. Yym, felly, yn yr achos yma, mae yna nifer o, o benderfyniadau'n digwydd, mae yna nifer o, o beth yn digwydd, mae yna rei o'n nhw'n bethau gweithredol, um, fel penderfynu rhoi uh, adeilad mewn opsiwn uh, yn Llundain. Mae hynna wedi cael ei dderbyn, mae, mae mater gweithredol i'r awdurdod lleol oedd hynna. Um, ond y ddau bwynt yn y canol rhwng mis awst a um, mis chwefror, uh, be nath ddigwydd yn, yn y cyfnod yna sydd dan sylw yn, yn yr achos yma. Um, y safonau dan sylw, a, a da ni wedi clywed lot amdano nhw heddiw gen Emyr a, a Gwion, ac um, I'm i ormod o fanylder ar, ar y pwyntiau yma, um, ond da chi wedi cael cefndir iddyn nhw, ac um, 88, 89, 90 sy'n sy berthnasol o'n yma, sef llunio polisi newydd neu adolygu neu addasu polisi. Um, ac os ydyn nhw'n cael effaith ar gyfleon i ddefnyddio'r Gymraeg neu ffeindio trin yy y trin addysg yn lle ffafriol na'r Saesneg. Yym felly ai mi ormod i o fanylder o be, be oedd, oedd o dan sylw ond prif bwynt ydy um, oedd na benderfyniad polisi uh, yn y bôn, neu basio nôl i fflur. Diolch, Sean. Ie, yeah, felly, um, fel soniodd Sean uh, rhyw ddwy sleid yn ôl, um, be ddigwyddodd yn fan hyn oedd bod yna gwy'n swyddogol wedi dod gan aelod o'r cyhoedd ynglyn â phenderfyniad yr, yr cyngor i werthu y safle. Yym ac yy be' sy'n digwydd yy fel dych chi falle'n gwbod neu'n ymwybodol yn barod ydi os bydd 'ne yy gŵyn o'r fath yn dod i o- ger ger bron y Comisiynydd a bod 'i yn gweddu i yym beth sydd yn ddilys fel cŵyn o dan yym yy yy y mesur yna ma' gan yr comisiynydd hawl, uh, uh, sorry, ddyletswydd i gysidro ac i um, ymchwilio i mewn i'r cwynion hynny. Felly dyna ddigwyddodd gyntaf hyn yn aml cyn i'r apel ddod. Mae yna reolau llym, um, mae rhaid i'r comisiynydd i dilyn o ran sut maen nhw'n edrych i mewn i ymchwiliadau o'r fath. Ac yy wrth i'r ymchwiliad fynd ger, ger, ger bron y comisiynydd, um, barn yr awdurdod lleol, oedden nhw'n eiriol iawn am hynny, oedd nad oedd y safonau yn berthnasol, achos doedden nhw ddim yn teimlo bod ne benderfyniad polisi wedi cael ei wneud wrth werthu'r safle. Doedd o ddim yn benderfyniad polisi newydd, oedden nhw'n defnyddio polisïau ganddyn nhw. Ond beth bynnag, wrth i'r Comisiynydd fynd ymlaen efo'r ymchwiliad, mi benderfynodd y Comisiynydd, yn wahanol i'r dystiolaeth ac i'r farn roedd yr awdurdod lleol wedi rhoi ger ei bron nhw, yym, fod y safonau yy 88, yy 89 a 90 yna wedi'w torri yym gan y Comisiynydd. A yn amlwg, falle bod rhai o'ch chi wedi bod drwy broses o ymchwiliad um, yn erbyn neu gyda'ch sefydliadau chi gen y comisiynydd, um, ond mae'n broses eitha um, uh, manwl lle mae'r comisiynydd yn rhoi cyfle i'r uh, pa bynnag sefydliad i gydweithio hefo nhw i drio siortio'r broblem ac i weld beth sydd yn bosib i wneud. um, hefo drafftio o'r panderfyniad yn mynd ger bron y sefydliad cyn bod neu benderfyniad terfynol yn cael ei wneud. Ond um, yn yr achos yma, um, yn anffodus, yn, yn dilyn y broses honno, barn y, y comisiynydd o hyd oedd fod y safonau wedi'w torri ac mi roedd yr awdurdod lleol dan sylw yn dal i anghytuno hefo hynny. Felly, wedi'r broses ymchwilio ddod i ben, um, a dyna oedd y diwedd y gan uh, fel petai, doedd gan yr awdurdod lleol, os oedden nhw'n dal ddim yn cytuno, dim ond yr hawl i edrych am y tribiwnlys a, a, a dod ac apel. A dyna ddigwyddodd. Um, ac mi benderfynodd nhw i apelio yn erbyn y penderfyniad a'r camau gorfodi oedd wedi cael eu rhoi ger eu bron nhw, ac mi oedd ne dair brif sail i'r apel. Um, y cyntaf oedd nad oedd y safonau'n berthnasol i benderfyniadau gweithredol achos oedden nhw yn mynnu mai penderfyniad gweithredol oedd y penderfyniad i werthu'r safle, um, nad oedd y cyngor yn llunio polisi newydd drwy waredu'r safle ac adeiladau'r ysgol, um, a hefyd roedd y camau gorfodi um, a roddwyd anyn nhw gan y comisiynydd yn, yn afresymol ac yn anghymesur. Felly, um, Dych chi'n gweld bod nhw'n tair, tair uh, tro mewn gwirionedd ar drio perswadio uh, tribiwnlys um, nad oedd penderfyniad y comisiynydd yn ddilys ac yn un anheg. Ac felly, um, gawn ni weld yn y sleidiau nesaf yma sut ddaru nhw, um, sut ddaru'r apelydd um, ehangu ar y seiliau yna a roddwyd ger bron y tribiwnlys yn y lle cyntaf a hefyd be oedd ymateb y Comisiynydd um, o dan um, yn cyngor ni a bar gyfreithwyr. Diolch. Um, felly, y prif adleuon um, gan yr y, y apelydd, um, sef yr awdurdod lleol, oedd, um, fel mae Fflyd wedi dweud, um, ond na ddim penderfyniad o um, dar astynedig o'r safonau, a mae penderfyniad gweithredol oedd o, nid penderfyniad polisi. Yym, he, hefyd, uh, nath nhw benderfynu bod y gwerthiant wedi sefydlu ar bolisi ysgrifenedig oedd yn bodoli yn, yn barod. Um, a dyna oedd graidd yr achos yma. Ac um, i fod yn deg, fo, roedd yr awdurdod lleol wedi dilyn camau fel oedd Gwion yn, yn ei drafod. Um, pwynt cyntaf oedd nhw wedi edrych ar oedd yna um, benderfyniad polisi, oedden nhw'n credu doedd na ddim. A rheswm am hynny, roedden nhw'n credu fod na bolisi ysgrifenedig yn bodoli'n barod oedd yn uh, delio efo'r pwynt yma. Ond y ddau um, ddogfen um, berthnasol, uh, un sef cynllu rheoli asedau a llall cynllun trosglwyddo asedau cymunedol. Um, a dyna ddraig yr achos yma, a dyna um, oedd yn y bond. Dim mater oedd hwn lle um, oedd y cyngor yn dweud doedd a ddim polisi o, o gwbl, um, oedden nhw'n dweud, mae yna bol, ma yna bol, bol sy'n bodoli, ac felly dy'r safonau ddim yn, yn berthnasol yn yr achos yma, oherwydd oedden nhw wedi cael eu greu yn, yn, yn gynt. Um, Ac y, y pwynt y, y, yn, yn fama um, hefyd oedd, um, oedd y trydydd safonau, sef edrych ar camau gorfodi, um, doedd hynny ddim mor berthnasol dyn ni'n trafod heddiw um, ond oedd nhw'n amlwg yn, yn, yn rhywbeth gafodd ei, ei, ei, ei drafod. Um, ond ie, yeah, ynglyn â heddiw, um, y pwynt, prif bwyntiau oedd Yym, penderfyniadau gweithredol oedden nhw, ond oedd y penderfyniad gweithredol yna yn dilyn polisia oedd yn bodoli yn barod. Um, a wedyn, nath yr atebydd y ymateb, sef y comisiynydd, i hyn a dweud um, fod yr dehongliad gan yr apelydd lotri gil, um, ac nid oedd o'n wedi gyfyngu i ddogfennau ysgrifenedig. Um, Ac yn... Mae hyn yn rhywbeth sy'n gallu digwydd yn hawdd i bobl ddisgyn mewn i'r trap, neu oni bai bod o wedi ysgrifennu i lawr a mae yna bolisi'n bodoli ar gwefan neu'r, yy, neu yn rhan o becyn um, strategaeth yr, yr, y cyrff, um, bod o ddim yn bolisi. Ond mae Yn yr achos yma, prif ddadleuon y Comisiynydd oedd bod polisi'n rhywbeth lot mwy eang na darn o bapur, um, ac rhaid edrych lot mwy uh, eang na hynny. Um, a wedyn yr ail bwynt oedd bod yr uh, penderfyniad yn waredu'r eiddo yn golygu defnydd o gynllunio strategol pŵer statudol ac roedd yn benderfyniad lefel uchel gan bwyllgor. Um, ac mae hyn yn cyd-fynd efo be oedd, oedd Gwion yn, yn drafod a'r rheoliadau. Um, yn amlwg mae pŵer statudol yn rhywbeth mae cyrfa cyhoeddus yn defnyddio bob dydd, felly mae'n anodd dweud oherwydd maen nhw wedi defnyddio pŵer statudol, mae bob tro'n golygu bod yna benderfyniad polisi yn digwydd, Ond, yr uwch, fwy uwch fyny um, mae'r ma penderfyniad yn, yn, yn mynd, um, ac y fwy strategol ac fwy o gynllunio sy'n yna, a fel dwi yn dweud, y fwy o ddisgresiwn sy'n yna ar, ar gyrff neu ar y, y person sy'n gwneud y penderfyniad, y fwy tebygol ydy o fod uh, hwn yn benderfyniad polisi. Um, ac fel, fel oedd Fflur yn dweud, dwi'n meddwl oedd y comisiynydd a, a pawb oedd yn, yn delio efo'r mater yma'n yn cytuno bod hwn yn gwestiwn teg ac, ac yn gwestiwn oedd angen mynd i'r tribiwnlys i, i gael dihongliad cywir o be ddyla um, et, uh, cyrff edrych ar pan maen nhw'n trio gwahaniaethu rhwng penderfyniad polisi sydd yy yn newydd ond yn un arall ydy penderfyniad gweithredol sydd yn digwydd oherwydd mae yna bolisi benodol yn bodoli'n barod. Yn yr achos yma oedd y comisiynydd o farn fod y polisia oedd yr um, awdurdod lleol yn, yn, yn dibynnu arnyn nhw, sef y cynllun rheoli asedau a'r cynllun trosglwyddo asedau, ddim yn bolisïau yn wir ystyr y gair. Um, roeddwn ni o'r farn mae um, math ganllawiau lefel uchel oeddynt i helpu siapio penderfyniadau yn y dyfodol. Roedd yna lot o ddisgresiwn i'r person oedd yn gwneud y penderfyniad pa opsiwn i ddilyn, yym, pa drywydd i fynd arnynt, pa bethau i ystyried. Do'n o ddim yn dweud fel hyn dylid wneud penderfyniadau, yym, a rheiny ydy'r pethau rhaid ystyried wrth wneud y penderfyniad yna. Roedden nhw'n rhaid rhwydd hynt effeithiol i'r i'r i'r awdurdod lleol i i ddelio efo'r fater, a dyna oedd yn gwahaniaethu fo oddi wrth fod yn benderfyniad oedd yn dilyn sgil um, polisi oedd yn bodoli'n barod a penderfyniad newydd strategol. Ac, a dyna sydd yn y bôn y mater yma ydy, mae edrych ar achosion unigol yn, yn ddefnyddiol, ond yn amlwg fysa be, be oedd yn yr uh, polisi yr uh, uh, awdurdod lleol yn gallu newid o awdurdod i awdurdod, felly dydy bob un mater beth yn mynd i fod yn yr un peth, a mae, mae gyd yn dibynnu ar be'n union oedd yr polisi greiddiol mae'r, um, os oes yna yn bodoli'n barod. Rhywbeth arall oedd yn eitha uh, diddorol yn yr achos yma oedd yn sgil yr ymchwiliad um, roedd um, y comisiynydd maen nhw'n cymryd stans eitha neutral yn, yn edrych ar y penderfyniad, edrych ar y cwyn greiddiol. I ddechrau wnaethon nhw gytuno efo'r awdurdod lleol nad oedd 'na doriad, a wedyn oedd 'na newid yym a- ar y pwynt yna yym ar ôl iddyn nhw cael tystiolaeth pellach gan yy y y yr aelod o'r cy- cyhoedd oedd wedi cwyno. Yym felly ma' hynna'n danos fod y Comisiynydd yn yn agor agored i ystyried ac edrych ar tystiolaeth newydd a newid yn ei barn fel oedd yr ymchwiliad yn mynd yn ei blaen cyn gwneud penderfyniad terfynol. Ond i fod yn deg, wedyn oedd yr awdurdod lleol yn dweud oedd y Comisiynydd ddim yn sicr o'i safle ar y pwynt yma, felly mae mond yn deg bod ni'n mynd â hwn i'r tribiwnlys. Felly, ia, dwi'n meddwl da ni wedi trin yn hwnna, felly um, oedd, yn, oedd y comisiynydd yn trio dadle fod y polisiau uh, ysgrifenedig oedd yn bodoli rhy amwys ac mewn gwirionedd cynllawiau oedd nhw uh, ddim polisiau ac y fwy o uh, ddisgresiwn sy'n yna ar gyrff i wneud penderfyniad ddim gwirionedd polisi ydy o, mae yna benderfyniad newydd yn, yn digwydd. Wedyn, nath, uh, nath ni fynd i, i um, achos Tubeulus mis, um, mis Mehefin, blwyddyn dwytha, dwi'n meddwl, um, ac uh, penderfynodd Tubeulus um, fod y comisiynydd uh, wedi dihongli'r uh, safonau yn gywir um, ac fod penderfyniad polisi lefel uchel i waredu eiddo cymdeithasol. A dyna oedd y, y, y peth prif benderfyniad. Um, fyswn i yn annog pobl i ddarllen uh, yr penderfyniad i gyd, ond os, os gennych chi ddim yr amser i ddarllen y gyd, mae, mae cymylau 55 um, ymlaen yn, yn, yn holl bwysig ac um, fyswn i'n annog i chi ddarllen nhw. Ac Uh, dyma un rhan ohono fo, dwi'n dwi meddwl sy'n eitha pwysig i, i, i ddarllen allan, sef wneud penderfyniad ynghylch sut i wneud penderfyniad yn unig yw penderfyniad polisi. Ond gall gynnwys y penderfyniad ei hun sy'n ymwneud â chynnal busnes y corff. Mae hynna, er enghraifft, yn golygu cau ysgol, lleoli adeilad cymunedol, symud neu ailstrwythuro gwasanaeth neu cael gwared o ar ased cymunedol. Mae'r lefel y rydych chi'n gwneud y penderfyniad arni yn strategol yn hytrach nag yn weithredol yn berthnasol. Um, felly mae hynna'n uh, yn danos mae'r penderfynydau strategol, sut da chi'n ymwneud efo, efo um, busnes y corff yn, yn gallu bod yn benderfyniadau polisi. Dim, dim just darnau o bapur yn unig neu bethau sydd wedi cael eu pasio mewn um, cyfarfodydd ydy polisi. Mae yr, y corff yn, yn, yn cymryd camau ac yn, yn gweith, gweithredu'n strategol hefyd yn, yn gallu bod yn, yn benderfyniadau sy'n um, mae'r safonau yn, yn berthnasol atynt. Um, na hefyd, jyst cymryd uh, edrych ar rhan 55 o'r penderfyniad um, sy'n jyst yn ategu y beth da ni'n bod yn trafod heddiw um, a beth mae Gwion am bod yn ddeud ydy um, penderfynu'r polisi yn golygu mwy na dogfen bolisi ysgrifenedig a gall gynnwys penderfyniadau ynglyn â swyddodigaethau sefydliad um, Felly, mae angen dehongli'n ehangach na'r gair cyffredin o, o polisi uh, sy'n cael ei ddefnyddio yn aml mewn trafodaethau cyffredin i olygu um, dogfen ysgrifenedig. Um, felly, mae'n ma danos uh, ma, mewn sefyllfa uh, byd go iawn bod penderfyniad, hyd yn oed os oes yna ddogfen yn bodoli'n barod, hyd yn oed os oes yna math o bolisi'n bodoli'n barod, dydy hynna ddim yn galluogi i'r corff i, i beidio ystyried y safonau. Mae angen ail gwestiwn um, ar ôl penderfynu os oes yna bolisi'n bodoli'n barod, ydy'r polisi yna roi lot o ddisgresiwn i ni i wneud penderfyniad, ac ydy hwn wedyn yn troi yn ail benderfyniad yym sydd ddim yn reidrwydd yn yn gaeth i'r i'r polisi greiddiol. Yym a dyna penderfynodd yr yr y tribiwnlys yn yr achos yma. Yym. Ie, mae, mae cymal 58 hefyd yn, yn werth i ddarllen yn, yn yr achos yma. Neu ddim darllen i gyd, mae'n dan eitha mawr, ond os ydych chi'n cael cyfle uh, i ddarllen y penderfyniad, mae'r mae cymal yma yn, yn berthnasol iawn. Um, Ie, yeah, mae'n dweud, uh, os ydyn cael ei wneud ar lefel strategol um, ac um, fel arfer yn, yn benderfynu, ddim yn benderfyniadau sy'n sy gaeth i, i, i ddogfen um, sy'n bodoli'n barod gan aml a penderfynu'r polisi ydi o. A dwi'n meddwl mae hyn yn cyd-fynd efo beth mae Gwion wedi bod yn dweud. Os oes yna unrhyw bryder neu ydych chi'n siŵr um, y tebygrwydd ydy, mae yna benderfyniad polisi uh, yn bodoli oherwydd bod y diffiniad yn, yn eitha eang. Um, felly, os o'n i bai bod chi'n sicr bod y, y ddogfen greiddiol, y polisi greiddiol yna, uh, yn, yn delio efo bob penderfyniad da chi'n neud, um, yna, yna wedyn mae'n debygol fod polisi yn, yn bodoli. Yym, ac mae, mae hefyd yn eitha ddiddorol ystyried, os oedd yna bolisi greiddiol yn bodoli, ydy'r polisi yna yn cyd-fynd efo'r safonau uh, hefyd, oherwydd um, yn y bôn, os nad ydy'r polisi greiddiol yn cyd-fynd efo'r safonau, wel, fysa'r corff yn, yn ddim yn cyd-fynd efo'r uh, efo safonau wedi torri'r safonau beth bynnag, felly um, dydy o ddim yn wir yn helpu y, y, y, y corff os ydy um, ydych chi'n achub eich hun rhag un, un dadl, ond mae yna ma doriad safonau beth bynnag oherwydd bod y polisi greiddiol chwaith ddim yn delio efo'r safonau'n gywir. Um, felly, ia, dyna oedd yr y penderfyniad um, a'n gwasio ôl i, i fflur i ddelio efo'r prif wersi i, i'w gymryd. Ie, yeah, falle bod rhain o'ch chi wedi cael cyfle i ddarllen beth ar y sgrin yna pan oedd Sean yn siarad rwan um, ynglyn â'r cyd-destun ehangach oedd y tribiwnlys wedi'w um, adnabod. Um, hynny di, doedd y ffaith bod yr ysgol yn mynd i gael ei chau jyst lle wedi gael, cael ei gau oherwydd um, bod e ddim angen yr addysg, y dibenion addysg eto ddim yn ddigonol um, oherwydd y defnydd ehangach cymunedol oedd wedi bod yn digwydd yno. A hwnnw mewn gwirionedd oedd yn, yn, yn rhyw fath o um, gymhelliad i i'r tribiwnlys feddwl bod hwn wedi bod yn yn yn benderfyniad strategol felly. Yym o ran prif wersi'r dyfarniad, yym ma' 'ne sawl pwynt i'w i'w cynnwys a dwi'n dod nôl at y gair yym eangfrydig 'ma neu neu faint mor eang ydy'r diffiniad o benderfyniad polisi. Yym peidiwch â meddwl amdano fo fel rhywbeth sydd wedi'w um, i'w gyfyngu i ddogfen ysgrifenedig. Mae eisiau meddwl ynglyn ag ydy'r penderfyniad yn un strategol um, a hefyd ydy'r dogfennau sydd yn bodoli yn, yn, yn ddigonol neu hyd yn oed yn cydymffurfio beth bynnag hefo gofynion y safonau. Yym, mae'r lefel y gwneir y penderfyniad yn berthnasol hefyd. Mae rhaid trio meddwl yn amlwg yn fan hyn, mi oedd o'n benderfyniad wedi gwneud gan um, ran o'r sefydliad oedd â lot o gyfrifoldeb um, ac oedd yn mynd i fod yn benderfyniad oedd yn mynd i gael effaith ar y gymuned lle roedd y safle wedi'w leoli. Felly, mi roedd hynny wedyn yn gymhelliad i'r tribiwnlys um, i ddod i'r casgliad a greithi nhw. Um, A nid penderfyniad, fel oedd Siôn yn deud, ynghylch sut i wneud penderfyniad yn unig ydy penderfyniad polisi, ond penderfyniadau sydd yn ymwneud â gweithreadau busnes y sefydliad. Um, felly, chybod, fel dwi'n deud, meddyliwch yn eang ar y mater, um, ac os ydych chi mewn unrhyw ddewt ynglyn â um, a ddyle hwn fod yn cael ei drin fel penderfyniad polisi, yna gan bwyll, cerwch amdani, meddyliwch am y camau o asesu'r risg ac asesu'r effaith sydd angen i chi wneud i chi, achos mewn gwirionedd, mae'n well bod wedi cymryd y camau hynny a gallu dangos bod chi wedi cymryd nhw na gorfod bod mewn um, helyntion yn delio yn gyntaf efo ymchwiliad yn dilyn cŵyn gan aelod o'r cyhoedd a wedyn o bosib yn penderfynu gorfod apelio yn erbyn penderfyniad y Comisiynydd os nad ydych chi'n gytûn hefo'r yy yy yy y penderfyniad hwnnw. Felly, um, i gloi, just angen pwysleisio y ffaith bod rhaid i'r iaith Gymraeg fod bob tro ar feddwl y bobl sydd yn gwneud y penderfyniadau strategol yma o fewn yn sefydliadau cenedlaethol ni, um, ac mae'n holl bwysig ystyried oes angen yr asesiad effaith iaith yna. Fel dwi'n dweud, dwi'n siŵr bod yna weithiau um, ymateb o fewn sefydliadau, wel, i bewn i foddro, i bewn i wario'r arian yn trio cynnal asesiad effaith. asesiad risg ac ati, ond pan dych chi'n meddwl amdano fo yn y cyd-destun oedd Gwion yn cyfeirio ato fo hefo yr gofynion sydd arnon ni o ran yr amgylchedd a bod ni'n trin y cwestiwn yn yr un un modd ac yn meddwl am y Gymraeg fel um, meic, um, chybod, microsystem uh, fregus megis yr amgylchedd, falle bod hwnna'n ffordd hawsach wedyn o dderbyn y ffaith bod rhaid meddwl yn eangfrydig um, ar y materion yma, ac fel dwi'n deud, mae gwario dipyn bach o amser ac o bosib arian yn hel y dystiolaeth i allu asesu'r effaith gan drin materion fel penderfyniadau polisi o bosib yn llawer iawn llai o amser a, a gwariant na gorfod delio hefo camau gorfodi a chamau ymchwilio ag ati.